Biri ýogalsa Hudaýa-da ýagşy adam gerek, ýa bolmasa sunnet işgärini Allah Taala ýerden bir arş ýokarda ýöredýär, ýa bolmasa iki milleti iki zat jennete salar, türkmeniň çörege goýan hormady we kürdüň sögünji derek salawady. Bular ýaly sözleriň dinimizdäki hökmi näme? Geliň bu barada öwreneliň. Yslamda delil näme hasaplanýar? Din adyndan gurlaýaňda nämä esaslanmaly? Yslam dininde söz hem amal tötänden, pikir esasynda, ýa duýga görä däl-de diňe delile, ýagny Allahyň kitabyna we Resulynyň sallallahu aleýhi wesellem sünnedine gabat gelmek bilen kabul edilýär. Allah Tagala adamlary dogry ýola salmak üçin Özüniň kitabyny, Kurany Kerimi inderdi. Kim Onuň buýruklaryna boýun bolsa halas bolar, kim ýüz öwrüp taşlasa, azaşar we ýoldan çykar. Ine, bu Biziň inderen mübärek kitabymyzdyr, bes, siz oňa boýun boluň. Şeýle hem Allah Tagala Öz Resulyny Muhammet Mustafany, sallallahu aleýhi we sellem, iberip şeýle diýdi, Resul size nämäni berse, Emr etse alyň, nämäni gadagan etse, ondan saklanyň. Allah Tagala bizden Kurana we sünnede berk ýapyşmagy, ähli ynanjymyzy, sözümizi, amallarymyzy şolaryň üstünde gurmagy talap edýär. Aralarynda höküm edilmegi üçin Allah we Resulyna çagyrylanda, möminleriň jogaby diňe eşitdik we boýun bolduk diýen sözdür. Halas bolanlar hem şolardyr. Din barada bilmän gürlemegiň howpy. Allah Tagala din hakynda bilmeýän zady aýtmagymyzy haram etdi. Sen aýt, Perwerdigärym hem äşgär, hem gizlin ýagdaýdaky ähli bozuklygy haram edendir. Şeýle-de barça günäni, nähak ýere zulum etmegi, Allahyň hiç hili delil ibermedik her bir zadyny Allaha şärik goşmagyňyzy hem-de size Allah hakynda bilmeýän zatlaryňyzy aýtmagy haram etdi. Ymam Bagawi, Allah oňa rahmet etsin, bu aýaty düşündirip şeýle diýdi, Bu aýat din barada delilsiz gürrüň etmegiň umumy ýagdaýda gadagandygyny aňladýar diýip, käbir alymlar aýtdylar. Din Allahyň dinidir. Şonuň üçin ony diňe Onuň Kitabynyň we Resulynyň ýoly bilen öwrenilýär. Dine degişli meseleler nämeler? Allah Tagala degişli zatlar, Pygamber sallallahu aleýhi wesellem baradaky habarlar, Jennet, dowzah, kyýamat güni, günä we sogap, jeza we sylag, perişdeler, halal, haram, ýagşy, erbet, bularyň bary diniň berýän maglumatlarydyr. Şonuň üçin olar hakynda öz oý-pikirimize däl-de, diňe Kuran we sünnede olaryň düşündirişine daýanmaly. Şonuň üçin Allah Tagala şeýle duýduryş berýär, Allah hakynda ýalan toslap, diliňize gelen ýalan sözi sözläp, bu halaldyr, bu haramdyr diýmäň, çünki Allah hakynda ýalan toslanlar halas bolmazlar. Ibn Kesir, Allah oňa rahmet etsin, şeýle diýýär, Buňa şerigatdan esas bolmazdan bidgat oýlap tapan, diňe öz pikirine ýa höwesine görä Allahyň haram eden zadyny halal eden, ýa Allahyň rugsat eden zadyny haram eden her kim degişlidir. Pygamberimiziň adyna ýalan aýdylmagyň hatary. Halk arasynda çynlygy belli däl rowaýatlar, düýşler, toslamalar, hekaýalar gaty köp ýaýraýar. Bularyň köpüsi diňe ýalňyşlyga, hatda şirk ýaly uly günälere eltýär. Resulullah sallallahu aleýhi wesellem şeýle diýdi, Kim Meniň adymdan ýalan sözlese, otdaky ýerine taýyn bolsun. Käbir alymlar, Pygamberimiziň sallallahu aleýhi we sellem adyna ýalan aýtmak adamy dinden çykarar diýdiler. Sebäbi ol şeýle diýýär, Meniň adyma ýalan söz, başga biriňiziň adyna ýalan söz ýaly däldir. Muny düşündirip Hafyz ibn Hajar rahimahullah şeýle diýýär, Beýle gatylygyň hikmedi düşnüklidir, sebäbi ol Allahdan habar berýär. Kim onuň adyndan ýalan sözlese, Allahyň adyna ýalan sözledigidir. Şonuň üçin musulman doganlar, Resulullahyň adyna ýöňkelýän sözi ýaýratmazdan öň anygyna etmeli. Mysal üçin, eger işleriňiz ugruna bolmasa, onda gabyr ilinden kömek soraň. Bu taslama ýalan hadys. Hiç bir hadys alymy buny öz kitabynda getirmedi. Şeýle hem şuňa meňzeş birnäçe ýalan toslama gowşak hadyslary getirip, açyk, aýdyň Allahdan başga hiç kime dileg-doga etmeli däldigi baradaky ençeme aýat hadyslary taşlap, halky iň uly günä bolan şirke salyp ýörler. Ynha, käbir aýat hadyslar. Allahyň ýany bilen hiç kime doga etmäň. Hadysda Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem şeýle diýýär, Kim Allahdan gaýrydan dileg edip, soňra toba etmän ölse, Ol oda girer. Şeýle hem Mewlid etmeýän pygamber duşmanydyr diýýärler. Bu hem delilsiz sözdür. Eger beýle bolýan bolsa, ilkinji bäş asyrda ýaşan ähli sahabalar we uly alymlar hem pygamber duşmany bolýar diýen many çykýar. Bu bolsa akyla-da, dine-de sygmaýar. Öňki alymlaryň dini saklamak yhlasy. Basrada bir döwürde metjitlerde seždeden galan badyna Maňlaýdaky tolany süpürmek endik bolupdyr. Käbir emirler, muny geljekde sünnet hasaplanmagyndan gorkup, metjitlere ownuk daş dökmekligi buýrupdyrlar. Bu olaryň dini näderejede arassa saklamaga çalşandyklaryny görkezýär. Emma biziň döwrümizde bolsa, aýat-hadysy manysyny anyklamazdan, alymlaryň sözlerine seretmezden, näme bolsa, şol saza görä gürläp ýörülýär. Hudaýam pylan ýaly bolsaň halanok. Ýa biri ýok bolsa Hudaýa-da ýagşy adam gerek. Ýa sunnet işgärini Allah Taala ýerden bir garş ýokarda ýöredýär. Ýa bolmasa iki milledi iki zat jennete salar, türkmeniň çörege goýan hormaty we kurduň sögünje derek salawady. Ýa bolmasa gara çärşenbede üç ýüz altmyş müň bela inýär. Bular ýaly sözleri aýtmakdan saklanyp, ýaýratmakdan el çekip Allahdan gorkmalydyrys. Din hakynda bilmeýän zadyňy aýtmak ylymsyzlykdyr. Dogalar meselesine seretsek, häzirki döwürde dürli kitaplarda kelle agyry üçin şu doga, bil agyry üçin bu doga, aýak agyry üçin beýleki doga diýip ýörite topar-topar düzülen ýol görkezmeler bar. Käbirleri hatda ýetmiş müň salawadyň güýjündäki salawat, aýt, ýa-da ýüz gezek bismillä okasaň jadydan açylýaň diýip aýdýarlar. Emma olaryň dinimizde anyk delili ýokdur. Belli sany aýdylanda belli bir netijä eltýär diýen gürrüňler delilsizdir. Dogry düşünmeli zat, diniň özünde doga etmek, salawat getirmek, bismillah sözüniň sogaby we fazylaty bar. Ol gürrüň sözdür. Bular ähli musulman üçin rugsat we peýdaly amallardyr. Ýöne ýokarda aglap geçilen ýaly, Belli bir san bilen, Pylança okasaň, pylan keselden gutulýaň, Pylança okasaň, jadydan açylýaň diýen gürrüňler Kuranda-da, sahyh sünnetde-de gelmedikdir. Dinimiz bize jadyň nädip bejerilýändigini ýalňyşsyz görnüşde öwredendir. Emma şu sanda aýtsaň jady açýar diýmek üçin Kurandan ýa-da sünnetden berk delil bolmaly. Delil bolmasa ony dine degişli edip aýdyp bolmaz. Bu ýerde Ebu Bekr As-Syddyk, Allah ondan razy bolsun, şeýle pähimli sözleri aýtýar, Eger Allahyň kitaby hakynda bilmeýän zatlarymy aýtsam, maňa haýsy asman kölege berer, haýsy ýer meni göterer diýýär. Abdullah ibn Mesud, Allah ondan razy bolsun, şeýle diýýär, Kişiniň bilmeýän zady hakynda Allah has gowy biler diýmegi ylymdandyr. Saýyt ibn Jübeýr Abdullah ibn Abbasyň okuwçysy şeýle diýýär, Bilmeýän zadyny bilýän diýýäne weýil bolsun. Ymam Mälik aýtýar, Pygamberimiz, sallallahu aleýhi we sellem, musulmanlaryň ymamydy, älemleriň seýididi. Ýöne şonda-da bir zat soralsa tä asmandan wahyý gelýänçä jogap bermezdi. Ymam Şäfigy şeýle diýýär, Ylym esasa daýanman, bir zada bu halal, ýa haram diýip hiç kimem aýtmaga haky ýokdur. Ylym esas bolsa, kitap, Sunnetde, ýa Sünnetde, ýa Ijmada agzalan zatdyr. Eger bularda tapylmasa, onda şolaryň asyllaryna daýanýan kyýasdyr. Diýmek, din hakynda bir zat aýtjak bolsak, hökman şu dört zadyň birisinden delilimiz bolmaly. Birinjisi, Kurandan aýat, ikinjisi, Sünnetden sahyh, ýagny Pygamberimiziň sallallahu aleýhi wesellem aýdanlygy anyk hadys, üçünji, Ijma, Ýagny alymlaryň bir agzdan ylalaşan hökümi, dördünji kyýas, ýagny deňeşdirme. Şeýle hem, aýat, hadyslara ilkinji üç nesil, sahabalar, täbeýinler we itba täbeýinler we olaryň ýollary bilen ýörän alymlaryň düşündirişi bilen düşünmelidiris. Hiç kim olaryň düşünişine ters gelýän düşündirişi bermeli däldir. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem hadysda şeýle diýýär, Adamlaryň iň haýyrlysy meniň döwrümdäkilerdir, soňra ondan soňky döwürdäkilerdir, Soňra ondan soňky döwürdäkilere. Aýaty ters düşünmegiň ýetiren zyýany. Allah Tagala şeýle diýýär, Habardar boluň! Allahyň dostlaryna gorky-howp ýokdur we olar gammaýyn hem bolmazlar. Azaşan toparlar bu aýat baradaky dogry düşünjäni taşlap şeýle diýýärler, Ynha, serediň! Allahyň dostlarynyň Allahyň öňünde uly abraýy bar eken. Biz bolsa bir günäkär bendeler. Gönümel Allahdan dilemäge ýüzümiz ýok. Şonuň üçin şol Allahyň dostlaryna dileg doga edýäs. Olaram biz üçin Allahyň öňünde şefagat edýärler. Ynha şeýdip şul aýaty we şuňa meňzeş birnäçe aýat hadyslara özleriçe düşündiriş berip giden halky allap iň uly günä bolan şirke saryp ýörler. Ýekeje sorag, şu aýdanlaryňyzy Pygamberimizden sallallahu aleýhi we sellem aldyňyzmy? Ýa-da bir sahabadan, ýa olaryň ýolunda bolan ýekeje alymdan deliliňiz barmy? Pygamberimiziň sallallahu aleýhi we sellem döwründe näçe sahabalar şehit boldular? Soň sahabalaryň döwründe näçe sany jennet bilen buşlanan sahabalar dünýeden ötdüler? Ýekeje bir adam şolaryň gabyrlarynyň ýanyna baryp bir zat Dileýän ýeri barmy? Hamza, Allahyň ýolborsy lakamyny alan, şehitleriň başy hasaplanýan Pygambermiziň sallallahu aleýhi wesellem agasy bolan Hamza, Uhud söweşinde şehit bolýar. Ýekeje sahaba şondan bir zat diledimi? Ýok, elbetde beýle eden bir sahaba-da ýokdur. Şonuň üçin musulman doganlar, bir aýat, hadys eşitsek, şony hökman sahabalaryň we olaryň ýolunda bolanlaryň düşündirişi bilen düşünmelidiris. Ýogsa olaryň ýolundan aýrylsak, Aýat-hadyslary öz düşündirişimizi berip, Allah barada bilmeýän zadymyzy aýtdygymyz bolar. Ony hem Allah Tagala haram edip, şeýle diýýär, Anyk bilmeýän zadyňa eýerme. Çünki gulak, göz we kalp, bularyň ählisi ondan, ýagny anyklaman eýeren zadyndan jogapkärçilige çekiler.